U allura forsi waħda mit-tentazzjonijiet fina li tiġi ppreżentata lilna mingħajr ma nindunaw hija li meta nisimgħu episodju tal-Iskrittura ngħidu iva, dan nafuh, kemm-il darba ħa ndumu nisimgħuh? Kemm-il darba ngħiduha din il-ħaġa, speċjalment fil-liturġija tal-Kelma waqt il-Quddies? U hemmhekk diġà x-Xitan ikun serqilna ż-żerriegħa tal-Kelma, għax il-Kelma hija bħal żerriegħa imma li għandha potenzjal kbir li tikber. Meta jiena nagħlaq qalbi għall-Kelma, allura din il-Kelma ma tistax tħalli l-frott mixtieq li l-profeti anki jfissruha bħax-xita li tinżel U waqt li tinżel se tħalli l-effett tagħha. U allura tajjeb illi anke qabel ma nibdew niftħu l-Iskrittura, l-ewwel nagħmlu ħin ta' talb nitolbu l-Ispirtu sabiex ikebbes il-qalb tagħna, sabiex idawwal il-moħħ tagħna, ħalli l-kelma li nisimgħu ma tkunx kelma hekk bħalma nkunu qegħdin naqraw xi rumanz jew xi ktieb ieħor, imma l-kelma tkun verament esperjenza ta' Alla fil-ħajja tiegħi. U allura l-atteġġjament anki tal-umiltà quddiem il-kobor tal-Kelma ta' Alla. Il-Kelma ta' Alla kif għedna hija ħafna akbar minna u tkun suppervja kbira jekk aħna ngħidu li din il-Kelma aħna nafuha ma ninsewx illi għandna tant studjużi tal-Iskrittura illi ddedikaw il-ħajja kollha tagħhom jistudjaw xi drabi anki sempliċiment kelma waħda biss fl-Iskrittura u fl-aħħar ta' ħajjithom jgħidu għadna ma nafu xejn, jiġifieri kemm tkun suppervja jekk jiena ngħid jiena naf dan l-episodju. U allura anki bħala għajnuna għall-qari tal-Kelma ta' Alla, once, la darba aħna naqraw it-test, jekk jista' jkun naqrawh aktar minn darba wkoll, nibdew nimmarkaw il-kliem li laqatna, il-kliem li jirrepeti ruħu għax il-fatt Illi kelma tirrepeti ruħha fl-istess silta sinjal li tkun kelma importanti, nimmarkaw il-verbi, Ġesù waqaf, Ġesù qal, Ġesù siket, dawn huma kollha movimenti illi l-kelma tippreżentalna sabiex tenfasizza partikularitajiet fil-ħajja tal-personaġġi speċjalment dawk ta' Ġesù li l-kelma tippreżentalna. Waqt li nagħmlu dan imbagħad forsi jkollna bżonn anki ta' kummentarji. Tajjeb illi ninvestu f'kummentarji tajbin li jgħinuna napprezzaw aktar is-sbuħija tal-kelma għaliex xi drabi mhux dejjem ikun daqshekk faċli biex nifhmu ċertu testi tal-Iskrittura imma l-kummentarji jiftħulna aktar dawl fuq il-qari li nkunu qegħdin nimmeditaw nimmeditaw fuqhom. Fuq kollox, L-interpretazzjoni tal-Kelma kif tagħtihielna l-Knisja. Tajjeb li ngħidu li xi wħud, biex ma ngħidux ħafna, tal-ereżiji bdew b'intenzjoni tajba, imma dan kien ir-riżultat ta' qari żbaljat, interpretazzjoni żbaljata tal-Kelma ta' Alla. U allura l-interpretazzjoni tal-Kelma ma tix tkun biss dak li jidhirli jien, Imma l-interpretazzjoni tal-Kelma t'Alla rridu narawha dejjem fid-dawl ta' dak li tgħallimna l-Knisja. U ngħidu dan għaliex kienet il-Knisja li tatna l-Kelma t'Alla, kienet il-Knisja li ddeċidiet li mhuma dawk il-kotba li huma ispirati li għandhom lil Alla l-Imbierek bħala l-Awtur ewlieni tagħhom. Hekk aħna u nippreparaw ruħna għal dan ir-rigal kbir li qed tagħtina l-Knisja, il-Ħadd iddedikat lill-Kelma ta' Alla. Nitolbu l-Mulej li jagħtina l-għerf tiegħu, id-dawl tiegħu u l-ħeġġa ħalli l-Kelma ta' Alla tkun verament xi ħaġa illi ngħożżuha ta' kuljum. Dak li jgħid San Ġilormu fuq kollox illi min ma jafx il-Kelma ta' Alla ma jafx lil Ġesù.